Me ne wo kyɛ Awurade asɛm no a mato ne din sɛ, sɛ wo nsa reka Abraham nhyira, anaasɛ sɛ meredi Abraham nhyira so. Na be, yɛbɛnya ayɛ akenka nsɛm no afiri Mose nwoma a ɛdi kan, anaasɛ Genesis, etire du mmienu nkyekyɛmu baako kɔsi mmiɛnsa. mekan. Na Awurade ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Wo deɛ, firi w'asaase so ne w'abusua mu ne w'agya fie kɔ asaase a mɛkyerɛ woɔ no so. Na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ na mahyira wo, na mama wo din so na woayɛ nhyira. Na mɛhyira wɔn a wɔhyira woɔ, na wɔn a wɔdome woɔ no, mɛdome wɔn. Na wo mu na wɔbɛhyira asaase so mmusua nyinaa. Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Wo mu na wɔbɛhyira asase so mmusua nyinaa, anaasɛ wo mu na wɔbɛhyira asase so nnipa nyinaa. Na sɛ Onyankopɔn ka sɛ nnipa nyinaa bɛnya Abraham nhyira, anaasɛ ɛnam Abraham so na wɔbɛhyira nnipa nyinaa, nhyira bɛn na na ɔreka ho asɛm? Sɛ yɛhwɛ Hebri kasa mu ne wɔn nkyerɛkyerɛmu asekyerɛ a Hebri nkyerɛkyerɛmu de ma yɛn a, ɔkyerɛ nhyira a Onyankopɔn ka de faa Abraham so no ase sɛ mfasodeɛ. Sɛ Abraham mu na amanaman nyinaa bɛnya mfasoɔ, anaasɛ Amansan nyinaa bɛnya mfasoɔ wɔ Abraham ne setie a ɔnya maa Onyankopɔn, anaasɛ nnanteɛ a ɔne Onyankopɔn nantee. Na sɛ yɛhwɛ Galatifoɔ nwoma tire mmiɛnsa nkyekyɛmu nwɔtwe a, ɔsomafo Paul san ka asɛm koro yi ara, sɛ ɛnam wo mu na wɔbɛhyira amanaman nyinaa. Na ɛsiane sɛ Apam Foforɔ nso wɔde Greek kasa na ɛtwerɛeɛ nti, Ɛno nso de n'asekyerɛ ba sɛ sɛ woma obi mfasodeɛ. Na kyerɛ sɛ yɛka kasa no mmienu nyinaa bɔ mu a, nhyira nsɛm a Onyankopɔn ka faa Abraham ho nyinaa aseɛ ne sɛ, Abraham, wo so na honam nyinaa, anaasɛ wo mu na honam nyinaa bɛnya me mfasoɔ, anaasɛ anammɔntuo a wo ne me, Asafo Awurade, atuo yi, nnipa nyinaa bɛnya so mfasoɔ. Na asɛmmisa ne sɛ, Sɛ Abraham nhyira da hɔ ma amanaman nyinaa, sɛ Abraham nhyira da hɔ ma amansan nyinaa a, ɛno nko ara kɛkɛ na ɛkyerɛ sɛ onipa biara a ɔbaa awo noɔ bɛfa nhyira no adi so anaa? Yɛbɛkenkan biribi afiri Galatifoɔ nwoma etire mmiɛnsa ne nkyekyɛmu nsia rekoro. Galatifoɔ nwoma no etire mmiɛnsa ne nkyekyɛmu nsia rekɔ no, mekenkan, ɔse, Sɛdeɛ Abraham gyee Onyankopɔn diiɛ na wɔbuu no tenenee maa no no, nson no, enti monhunu sɛ wɔn a wɔfiri gyidie mu no, wɔn ara ne Abraham mma. Nwɔtwe. Na Twerɛ no dii no ahukan sɛ Onyankopɔn firi gyidie mu na ɔbɛbu amanaman nyinaa bem nti, ɛkaa asɛmpa no kyerɛɛ Abraham sɛ, Wo mu na wɔbɛhyira amanaman nyinaa. Nkono. Ɛnneɛ na wɔn a wɔfiri gyidie mu no, wɔhyira wɔn ne gyidini Abraham bɔ mu. Twerɛsɛm a yɛkenkan yei ma yɛ asɛm baako. a ɛda hɔ a ɛyɛ kwan a nnipa nyinaa betumi afa so ama wɔn nsa aka nhyira a ɛwɔ Abraham anaasɛ Abraham nhyira a Onyankopɔn de hyɛɛ no bɔ. Ɔse Abraham gye dii, na Onyankopɔn buu ne sɛ trenee maa no. Ɛno nti nnipa nyinaa hunu sɛ wɔn a wɔfiri gyidie mu anaasɛ wɔn a wɔgye die no, wɔn na wɔyɛ Abraham mma. Obi a ɔyɛ ba no na ɔdi ne papa adeɛ. Enti sɛ meyɛ Abraham ba, na sɛ Abraham wɔ nhyira a, me na saa nhyira no ba me so, ɛsiane sɛ n'agyapadeɛ me me hɔ na ɛreba. Na hwannom na ɛyɛ Abraham mma? Sɛ yɛhwɛ akenkansɛm no mu a, ɔse wɔn a wɔwɔ gyidie. Wɔn a wɔgyidie yɛ Abraham mma. Na nkyekyɛmu nwɔtwe no asan aka sɛ twerɛ no huu n'ahokan sɛ Onyankopɔn nam gyidie so na ɔbɛhyira amanamanmufoɔ nti, ɔka kyerɛ Abraham sɛ, wo mu na wɔbɛhyira amanaman nyinaa. Na kyerɛ sɛ gyidie na Onyankopɔn reka ho asɛm wɔ ha. Ɛnneɛ na wɔn a wɔfiri gyidie mu no, wɔhyira wɔne gyidini Abraham bom. Enti sɛ obi pɛ sɛ wɔhyira ɔne ogyidini Abraham bom a, na kyerɛ sɛ saa nipa no nso, ɛwɔ sɛ ɔno nso ɔnya gyidie wɔ Onyankopɔn mu. Na sɛ yɛka gyidie ho asɛm a, gyidie a ɛwɔ hwan mu ho asɛm na yɛreka yi? Ɛsiane sɛ obiara betumi anya gyidie wɔ adeɛ biara a ɔpɛ mu, obiara wɔ baabi a ɔwɔ ne gyidie. Obi wɔ nnua mu gyidie, obi wɔ nsuo mu gyidie, obi wɔ abosom mu gyidie, obi wɔ ade foforɔ bi mu gyidie. By hwan mu gyidie na yɛreka ho asɛm yi, anaasɛ twerɛsɛm ka ho asɛm yi? Ɛno nso yɛbɛhunu Galatiafoɔ nwoma nan tire mmiɛnsa, ne nkyekyɛmu du du mmiɛnsa ne du nan mu. Na wɔde Kristo yɛɛ abusudeɛ maa yɛn. Ama no atɔ yɛn afiri mmara nnome mu, ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ, Wɔadome obiara a ɔsɛ ne dua soɔ. Nkyekyɛmu du nan. Sɛdeɛ ɛbɛyɔ na Abraham nhyira bɛba amanaman so Yesu Kristo mu, na yɛnam gyidie so anya Honhom bɔhyɛ no. Enti Kristo bɛwui. Kristo bɛtɔɔ yɛn firii mmara nnome mu, sane sɛ wɔatwerɛ sɛ, Yɛde obi sɛ ne dua so a yɛadome no. Enti Kristo bɛfaa nnome no soae wɔ bere a yɛde no sɛ no dua soɔ. Twerɛsɛm no se, Deɛ bɛn nti na ɛbaa saa? Ɔse, Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɔhyɛ a ɔde hyɛɛ Abraham, yɛn nyinaa a yɛyɛ amanmanwifoɔ no, yɛn nsa bɛka saa nhyira no. Na kyerɛ sɛ, deɛ bɛn nti na Kristo baa wiase bɛfaa nnome soae? Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nhyira bɔhyɛ a ɔsoro Nyankopɔn kaa ho asɛm kyerɛɛ Abraham no, ɛbɛba amanamanmufoɔ so. Akenkan nsɛm a yɛakenkan yi kyerɛ sɛ Onyankopɔn akasa afa nneɛma mmienu ho sɛ obi pɛ sɛ ne nsa ka Abraham nhyira, deɛ ɛdi kan, gyedie, deɛ ɛtɔ so mmienu, Kristo Yesu. Ɛno nti sɛ ɔka gyedie na ɔka Kristo Yesu a, woka ne mmienu bom a aseɛ ne sɛn? Ɛkyerɛ sɛ sɛ menya Kristo mu gyedie a, anaasɛ sɛ megye Kristo Yesu di a, saa nipa no, Mabɛyɛ obi a mesɛ fata sɛ Abraham nhyira no ba m'abrabɔ so, anaasɛ me nsa ka Abraham nhyira. Enti sɛ obi bisa sɛ, 'Mɛyɛ dɛn na me nsa aka Abraham nhyira sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ na wo mu na wɔbɛhyira amanaman nyina a? Twerɛsɛm no se, Ɛtwa sɛ onipa nya gyidie wɔ Kristo Yesu mu. Na deɛ bɛn nti na Kristo bɛhunu amaneɛ? Sɛ Kristo rebɛhunu amane. Sane sɛ Nyankopɔn ahyehyɛ nhyira bɔhyɛ bi ato hɔ a ɛwɔ sɛ ɛba onipa so. Na sɛ Kristo ammɛwu a, obiara nsa rentumi nka saa bɔhyɛ no. Na mmom Kristo bɛhunu amaneɛ sɛdeɛ me ne wo anaasɛ onipa biara, sɛ ɔfa Kristo sɛ ne Wura ne ne kra Agyenkwa a, ne nsa bɛtumi aka bɔhyɛ no. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛdeɛ bɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛfa Kristo so? Galatifoɔ nwoma Eti mmiɛnsa nkyekyɛmu du nsia. Ɔse na Abraham ne n'aseni na wɔhyehyɛɛ wɔn bɔ no. Ɔnka sɛ na w'asefoɔ sɛdeɛ ɛyɛ nnipa bebree, na mmom ɔse ɔbaako, w'aseni a ɔne Kristo. Buroni bɛka sɛ this is the whole argument. Deɛ enti a ɛtwa sɛ ɛfa Kristo so ne sɛ, ɛberɛ a Onyankopɔn hyɛɛ Abraham bɔ no, Honhom Kronkron ada no adi akyerɛ Nyame nkoa wɔ twerɛsɛm yi mu, sɛ ɛberɛ a Onyankopɔn kaa sɛ ɛnam w'aseni so na wɔbɛhyira amanaman nyinaa, anaasɛ ɛnam wo mu na wɔbɛhyira amanaman nyinaa no, ɔse ɔkaa nhyira no faa Abraham ne n'aseni, wanka sɛ w'asefoɔ, sɛdeɛ ɔyɛ bebree. Enti wonka sɛ Abraham asefoɔ baako te ha na baako te ha na baako te ha, ɔse ɔkaa w'aseni a ɔyɛ ɔbaako, na sɛ onipa pɛ o sɛ onipa mpɛ o, saa ɔbaako no ɔne Kristo Yesu. Wei kyerɛ yɛn sɛ nhyira biara nni baabi biam a ɔsoro Nyankopɔn ahyehyɛ ama nipa agye sɛ Kristo Yesu. Ɛno nti na ɔtumi de ne nsa sii ne bo kaa sɛ, Mene ɔkwan ne nɔkorɛ ne nkwa, obiara mma agya no nkyɛn agye sɛ ɛnam me so. Sɛ Kristo nyɛ torofo de a, na kyerɛ sɛ obi ntumi nkwati Kristo nkɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na sɛ nhyira nka Asafo Awurade sɛ Yesu Kristo ntorɔ ne nnaadaa nni ne mu de a, ɛnkyerɛ sɛ n'asɛm yɛ nokorɛ. Ɛkyerɛ sɛ, sɛ onipa firi asase so wɔ berɛ a ɔnnim Kristo a, ɛkyerɛ sɛ ɔntumi nkɔ Onyankopɔn nkyɛn ɛsiane sɛ ne nsa anka bɔhyɛ no a wɔde hyɛɛ Abraham. Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ ɛnam wo so na wɔbɛhyira amanaman nyinaa, anaasɛ ɛnam wo mu na wɔbɛhyira amanaman nyinaa. Ɛkyerɛ sɛ, sɛ obi anyɛ Abraham ba a, ɔnni nhyira. Wiase nyɛ ɔna abɔ ɛ. Wontumi nhyehyɛ no sɛdeɛ ɔpɛ. Deɛ ɔbɔɔ wiase se, sɛ obi nyɛ Abraham ba a, ɔnni nhyira. Enti Abraham, ɔwɔ mma. Na twerɛsɛm kaa sɛ, nyɛ deɛ Abraham woo no biara na ɛyɛ Abraham ba, na ɛyɛ Isak mu na ɔka yɛn asefoɔ. Na ɛbɛduruu yɛn ara yɛn nso a Kristo hwiee ne mogya guiɛ no, Argument biara a Paul yɛeɛ, mpɛnsɛmpɛnsɛmu ne nkyerɛkyerɛmu biara a Paul yɛeɛ, Paul yɛeɛ bi a ɔbɔɔ aman man mu, Buroni bɛka sɛ Gentiles. Sɛ menyɛ Israelni na sɛ mepɛ sɛ meyɛ Abraham ba a, ɔse gye sɛ Kristo na ɛbɛtumi ayɛ wɔ Abraham ba. Nti ɔse Kristo bɛhunu amane sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Abraham nhyira bɛba aman man mufoɔ so. Na Galatifoɔ nwoma tire mmiɛnsa nkyekyɛmu nwɔtwe no ɔse twerɛsɛm huu no ahukan sɛ Onyankopɔn nam gyidie so na ɛbɛhyira aman man mufoɔ nti. Kyerɛ sɛ, yɛn a yɛnyɛ Israelfoɔ no, Nyankopɔn hyehyɛ too hɔ sɛ, Mo nso, mɛma mo ayɛ Abraham mma. Na kwan bɛn na yɛbɛfa so yɛbɛyɛ Abraham mma? Ɔse, gye sɛ ɛnam Kristo Yesu so. Ma obiara nka deɛ ɔpɛ. Obiara nyɛ akyinnye a ɔpɛ. Obiara nyɛ n'agument a ɔpɛ. Sɛ onipa amfa Kristo so a, ɔnni Nyankopɔn nhyira mu. Galatifoɔ nwoma no tire mmiɛnsa, nkyekyɛmu aduonu nkron. Yɛnhwɛ asɛm bi a ɛwɔ hɔ, Na sɛ moyɛ Kristo deɛ a, ɛnneɛ na moyɛ Abraham asefoɔ, na monam bɔhyɛ no so yɛ adedifoɔ. Sɛ moyɛ Kristo deɛ a, ɛnneɛ na moyɛ Abraham mma, na moyɛ Abraham asefoɔ, na monam bɔhyɛ no so yɛ adedifoɔ. Enti Nyankopɔn asɛm se, So obi betumi adi Abraham adeɛ? So obi nsa betumi aka Abraham nhyira a? Agyesek nipa ko no yɛ Kristo Yesu dea. Sɛ moyɛ Kristo dea de a, ɛnneɛ na moyɛ Abraham asefoɔ, na mo na mobedi adeɛ. Na kyerɛ sɛ, nhyira biara a Onyankopɔn hyehyɛ too hɔ a na Onyankopɔn aka de afa Abraham so no, deɛ ɔyɛ Kristo dea no, ɔno na ɔwɔ ho kwan sɛ ne nsa ka. saa bɔhyɛ no. Na hwan na ɛyɛ Kristo dea? Okristoni, anaasɛ Kristo akyidini, anaasɛ deɛ ɔgye Kristo die, anaasɛ deɛ ɔde Kristo nhyehyɛeɛ bɔ ne bra, anaasɛ deɛ ɔbɔ ne bra sɛdeɛ ɔbɛsɔ Kristo Yesu ani, ɔno na ɛyɛ Kristo dea. Sɛbe ɛnyɛ deɛ yɛatwerɛ ne din wɔ asɔre nwoma mu, anaa ɛnyɛ deɛ ɔte asɔredɛm da biara, ɛnyɛ sɔfo a wabɔ credit card, ɛnyɛ deɛ ɔwɔ titles, At the end of the day, nyɛ abɔden bebree, na mmom deɛ Kristo hwehwɛ ne sɛ saa nipa no ɔbɔ ne bra sɛdeɛ ɔno Kristo ahyehyɛ ato hɔ. Saa nipa no na ɔyɛ Kristo aseni. Na twerɛsɛm no se, sɛ woyɛ Kristo dea deɛ a, wo na wowɔ ho kwan sɛ woyɛ didifoɔ ma Abraham nhyira, anaasɛ wobɛtumi adi Abraham n'adeɛ Enti sɛ mebɔ me bra sɛdeɛ me mepɛ ne sɛdeɛ ɛsɔ me m'ani biara, na sɛ Owura no ankan me anka N'akyidifoɔ ho a, menni ho kwan sɛ Abraham nhyira me nsa tumi ka. Na sɛ yɛka sɛ nhyira a, ɛne sɛn? So Onyankopɔn ka sɛ wahyira obi a? Onyankopɔn nhyira no ne sɛ onipa wɔ Nyankopɔn botaeɛ a ɔwɔ ma ne mma mu. Sɛ Nyankopɔn botaeɛ a ɔwɔ ma ne mma woka ho a, ɛna woyɛ nhyira. Sɛ ɛyɛ honam nhyira, sɛ ɛyɛ sika, sɛ ɛyɛ awadeɛ, sɛ ɛyɛ akwantuo, sɛ ɛyɛ owuo akyi nhyira, sɛ ɛyɛ biribiara. Sɛ onipa ko no bɛnya Kristo mu nhyira anaasɛ Onyankopɔn kyɛf Onyankopɔn mu kyɛfa wɔ nhyira mu a, saa nipa no, agye sɛ deɛ Nyankopɔn ahyehyɛ ama Kristofoɔ anaasɛ Yesu Kristo akyidifoɔ no, onya, onipa ko no, ɔhu ne ho sɛ ɔwɔ mu bi, a ɛyɛ gyidie a ɛnam Kristo mu na ɛde saa adeɛ no ba. Anyɛ saa a, ɛmfa ho ne deɛ wo nsa bɛtumi aka no asase so, ɔsoro Nyankopɔn, ɔnhu wo sɛ woyɛ nhyira. Ɛno nti na Kristo kaa sɛ, Sɛ onipa nya wiase agyapadeɛ nyinaa na ɔhwere ne kra a, ɔbɛnya mfasoɔ bɛn? Na kyerɛ sɛ, asɛm foforɔ mu no, sɛ nip, menya wiase nneɛma nyinaa na mehwere me kra a, mannya mfasoɔ. Sɛ onipa nya wiase nneɛma nyinaa na ɔhwere ne kra a, mfasoɔ bɛn na ɔbɛnya? Kyerɛ sɛ, saa nipa no annya mfasoɔ biara. Ɛmfa ho ne agyapadeɛ a ɔbɛhyehyɛ, sɛ ɔwu na wamfa Kristo anwu a, Yesu se ɔnni mfasodeɛ, wannya mfasoɔ, ɛsiane sɛ wantumi anni Abraham adeɛ. Na sɛ wanni Abraham adeɛ so deɛ a, ɛnneɛ na asɛm da ne so. Yɛnkenkan biribi wɔ Asomafo no Nnwuma, etire a ɛyɛ mmiɛnsa, ne nkyekyɛmu aduonu nnum ne aduonu nsia. Mo ne adiyifoɔ no, ɛne apam a Onyankopɔn ne mo agyanom pamoeɛ no mma. Sɛ ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, Na w'asefoɔ mu na wɔbɛhyira asase so mmusua nyinaa, aduonu nsia, Mo na Onyankopɔn nyanee n'abɔfra no, ɔsomaa no baa mo nkyɛne kane sɛ ɔmfa dane a ɔbɛdane mo nyinaa firi mo bɔne mu no nhyira mo. Dane a ɔbɛdane mo nyinaa firi mo bɔne mu no ɔmfa mmɛhyira mo. Enti ha na ɔsomafo Peter na ɛrekasa, na ɔno nso kaa asɛm korɔ no ara, sɛ mo na moyɛ bɔhyɛ no a wɔde hyɛɛ Abraham no mma. Na mowɔ ho kwan sɛ mo nsa ka saa bɔhyɛ no ne nhyira no. Ɛno nti, bere a Kristo sɔre firi awufoɔ, anaasɛ Onyankopɔn nyanee n'abɔfra a Kristo firi awufoɔ mu no, mo na ɔbaa mo nkyɛne kane, sɛ ɔde nhyira a ɛyɛ dane a ɔbɛdane mo afiri mo bɔne mu no abrɛ mo. Na kyerɛ sɛ, nhyira a ɛdi kan a Kristo sɔreeɛ a ɔde hyiraa nnipa ne sɛ ɔbɛdane saa nipa no afiri ne bɔne, anaasɛ ɔdanee nnipa firii wɔn bɔne mu. Ɛnneɛ sɛ sei na twerɛsɛm ka deɛ a, Na kyerɛ sɛ, sɛ manya nhyira no, ɛne sɛn? Ɛne sɛ wɔadane me afiri me bɔne mu, anaasɛ Kristo nam ne mogya so adane me afiri me bɔne mu. Na kyerɛ sɛ, sɛ mete bɔne mu a, mentumi nka sɛ mewɔ kyɛfa wɔ Abraham nhyira mu. Sɛ wɔnanee me mfirii me bɔne mu na meda so wɔ m'adwamammɔ ne me korɔno ne me nsɛnkeka mu a, ɛne me nsa hwɛ mu a, na kyerɛ sɛ mentumi nka sɛ mewɔ kyɛfa, mentumi nni Abraham adeɛ. Ɛsiane sɛ Abraham na ɔyɛ ogyidini, na Twerɛsɛm no se, Wɔn a wɔyɛ agyidifoɔ no na ɛyɛ Abraham mma. Ɛno nti, Kristo sɔre firii awufoɔ mu no, ne nhyira a ɔde hyiraa mo no yɛ dane a ɔbɛdane mo afiri mo bɔne mu. Ɛno nti, sɛ wɔdane wo firi wo bɔne mu a, na kyerɛ sɛ wo nsa aka nhyira a yɛreka ho asɛm yi. Na mesan kenkan biribi wɔ Mateo Asɛmpa etire a ɛyɛ aduonu num. Ne nkyekyɛmu Matthew Asɛmpa etire a ɛyɛ aduonu num ne nkyekyɛmu aduanan baako. Ɔse, Ɛna ɔbɛka akyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no sɛ, Mo a wɔadome mo, momfiri me so nkɔ daa ogya a wɔasiesie ama ɔbonsam ne n'abɔfoɔ no. na nkyegyemu aduasa nnan nso nie. Ɛno na ɔhene bɛse wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ, Mo a m'agya ahyira mo, mommra mmɛfa ahenni a wɔasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ no nni. Yɛn nyinaa nim saa twerɛsɛm yi, sɛ Kristo se osiane n'animuonyam mu a, ɛberɛ a ɔbɛbu nnipa atɛn no, ɔbɛkyekyɛ nnipa mu sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ kyekyɛ nguanten ne mmirekyie mu, na ɔde mmirekyie no akɔ benkum na ɔde nguanten no agyina ne nifa so. Na ɔse, Ɔbɛka akyerɛ nnebɔneyɛfoɔ a ɛgyina ne benkum no sɛ, Mo a yɛadome mo, monkɔ gya a yɛasiesie ama ɔbɔnefoɔ ne n'abɔfoɔ no mu, yɛadome mo. Na mo a m'Agya ahyira mo deɛ, mo na mowɔ nifa ha yi, mommra na mommɛfa ahennie no nniso, ahennie a wɔasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ. So Mmenomyɛ no Agyenkwa no a yɛbɔɔ n'asɛnnua no gye di sɛ, sɛ onipa nsa aka nhyira anaasɛ Abraham nhyira, ɛne sɛ daa nkwa ma bi, obenya ade a ɛbɛma no kwan, a ɛyɛ Kristo Yesu mu bɔnefakyɛ, na ebetumi ama ne nsa aka nhyira a ɛyɛ Ahenni a Onyankopɔn asiesie ama ne mma firi abɔdeɛ mfitiaseɛ? Wɔn na wɔyɛ nhyira mma. Na wɔaka akyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no sɛ, Sɛ wote asase so na woyɛ ɔhene o, na woyɛ mampanin o, sɛ wosii dan o, woansi dan o, wo deɛ yɛadome wo. Ɛfiri sɛ woannya kyɛfa wɔ Abraham nhyira no mu, ɛno nti kɔ benkum hɔ, ɛfiri sɛ wobɔ wo bra te sɛ apɔnkye, woammɔ wo bra te sɛ oguammaa. Ɛdeɛn asɛm na twerɛsɛm yi ka kyerɛ me ne wo mmienu? Sɛ daa nkwa mma bi a Owura no bɛba no, sɛ ɔde nkwagyeɛ rebrɛ nnipa a wɔtiee ne nne na wɔbɔɔ abrabɔ kronkron hyɛɛ ne din animuonyam a, saa nnipa no na yɛfrɛ wɔn sɛ wɔn nsa aka Abraham nhyira. Na ɛmfa ho ne sɛdeɛ wo si teɛ ne wo dibea a wowɔ no, sɛ ɛkɔba sɛ wɔanhu wo din wɔ nkwa nwoma no mu, na ɛno nti woyɛ apɔnkye anaasɛ abirekyie, na sɛ ɔde wo gyina ne nsa benkum so a, ɔse, Wɔadome wo, na kyerɛ sɛ, Nnome pa ara ne sɛ mennya kyɛfa wɔ Onyankopɔn ahennie mu. Nnome pa ara ne sɛ merennya Abraham nhyira. Nnome pa ara ne sɛ mɛkɔ amanehunu kuro. Nnome pa ara ne sɛ yɛde me bɛkɔ ogya a yɛasiesie ama ɔbɔnefoɔ no na n'abɔfoɔ no. mu. Ɛno paa ne nnome. Sɛ ɛba saa de a, na kyerɛ sɛ nhyira a me nsa bɛka, anaasɛ nhyira a ɛyɛ Abraham nhyira a Nyankopɔn de hyɛɛ ne nkurofoɔ bɔ no, ɛno nso ne sɛ mɛnya Ɔsoro Ahennie. Yesu Kristo baa wiase. Ɔka kyerɛɛ sɛ, Monhwehwɛ Onyankopɔn Ahennie ne tenenee, na ɔde deɛ aka bɛka. Ahennie ne ne tenenee, Buroni bɛka sɛ, means to an end. Ne nyinaa yɛde nam kwan mu rekɔ baabi a yɛrekɔ. Bɔhyɛ Asase no nni ha. Nanso Onyankopɔn nnim wɔ asase so sɛ onipa. Ɔtɔ aduane di, ɔtɔ atadeɛ hyɛ, ɔhwɛ ne mma, ɔtua ɛtoɔ. Ɛno nti na Onyankopɔn nnim nyansa sɛ ɔbɛma onipa biribi wɔ asase so. Nanso deɛ enti a ɔfrɛɛ onipa saa bɔhyɛ no nyɛ ha na ɛwɔ. Saa Abraham nhyira no nyɛ deɛ wode bɛnante ha. Enti na otwa ne ti a sɛ, sɛ ɔyɛ apɔnkye na akodi benkum a, wo deɛ yɛadome wo, wonka nhyira. Na sɛ ɔyɛ oguammaa na sɛ wobedi nifa a, wo ne deɛ wo nsa aka Abraham no nhyira. Ɛno nti mituu fo, na ɛsan yɛ ɔhyɛ a efiri Nyankopɔn asɛm mu ma wo, sɛ wo a wutie me, sɛ wokɔ asɔre kɔ a, sakyera w'adwene, sɛ womfa Nyankopɔn asɛm nyɛ adwuma a, sakyera w'adwene, sɛ womfa Kristo nsɛm ntu anamɔn na wobɔ w'abrabɔ sɛdeɛ wobɛsɔ wiase ani a, sakyera w'adwene. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owura no ba a, wobɛnya kyɛfa wɔ Abraham nhyira mu, na ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ woyɛ nhyira ba. Na sɛ wonim Kristo so a, fa Kristo sɛ wo wura ne wo kra agyenkwa, ɛsiane sɛ ɔno ne ɔkwan, nokorɛ, ne nkwa, na obi ntumi nkɔ Agya no ahennie mu agye sɛ ɔno. Sɛ yɛgye Kristo di a, sɛ yɛfa no sɛ yɛn wura ne yɛn agyenkwa, na yɛtie n'asɛm, ɛnyɛ sɛ mɛka sɛ megye di ara kɛkɛ, na yɛde n'asɛm nante, yɛbɔ yɛn bra sɛ Kristo akyidifoɔ, Sɛdeɛ Nyame asɛm tu yɛn fo no, ɛno na yɛbɛka sɛ yɛn nsa aka Abraham nhyira. Nyame nhyira wo sɛ woatie asɛm yi asotɔ no wɔ Kristo Yesu din mu. Ɔsoro Agya, yɛda wo ase sɛ woate w'anim akyerɛ yɛn. Me deɛ menim sɛ Kristo, wo ara na woyɛ asɛm no. Enti sɛ yɛka w'asɛm a na woa na woada wo ho adi akyerɛ wo mma. Behyira yɛn na sesa yɛn na boa yɛn na woma yɛanya akontapa mmu akyerɛ wo. Kristo, wɔ wo din kronkron mu nti, amen.